Salam hormatly adamlar, bu gün siziň bilen sizden gelen soraglaryň netijesinde bir sany gyzykly temany siziň bilen paýlaşmakçy. Ýagny temamyz erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklar we asyl maşgala gurmadan ozal bu gatnaşyklarda esasy serediljek meseleler we psihologiski kriteriýalar barada bu gün size biraz maglumat bermekçi. Hormatly adamlar, erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklar dünýädäki iň möhüm gatnaşyklaryň biri bolup durýandyr. Sebäbi näme üçin? Sebäbi biziň tebigatymyz şeýle bir döredilipdir welin, erkeklere aýallarsyz, aýallar-da erkeklersiz ýaşamalary gaty gyn bolýandyr. Ýaşap bilmeýär diýjek däl, ýaşap bilerler, emma ýaşamalary ýene-de gyn bolýandyr. Ýagny erkekler-de, aýallar-da bir-birlerine hem fiziologiki taýdan, hem psihologiki taýdan bir-birlerine gaty kän mätäç bolduklary üçin bular bir-birlersiz ýaşamalary gyn bolýandyr. Netijede jemgyýetdäki we dünýädäki iň möhüm gatnaşyklaryň biri erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklar bolup durýandyr. Umuman aýdanymyzda hormatly adamlar erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyk psihologik taýdan aňsat däldir. Sebäbi biziň öňem belläp geçişimiz ýaly erkekler bilen aýallaryň arasynda tebigy tarapdan käbir tapawutlyklar bolandygy üçin olaryň gönüden göni gatnaşyk gurmalary aslynda aňsat bolup durýan däldir. Emma bu gatnaşyklarda asyl zerurýetlikleri bildikden soňra, ýagny haýsy zerurýetlige görä gatnaşyk gurýanlygyňy bildikden soňra, o zerurýete görä gatnaşyklaryň sazlaşyp dowam edip gitýändir. Mysal üçin, zerurýetliklerimiz nähili bolup biler? Dostlukly, dostluk, garyndaşlyk, öe, maşgala, iş, okuw ýaly zerurýetlikler bolup, o zerurýetlikler netijesinde-de gatnaşyklar dowam edýändir. Eger biz zerurýetliklerimizi bilmedigimiz ýagdaýda gatnaşyklarymyzda elbetde käbir gynçylyklar görüp bileris. Dostlukda zerurlyklar bolanda hormatly adamlar şol ýerde bir zadyň üstünde durup geçesim gelýär. Ýagny bir soragyň üstünde. Erkekler bilen aýallaryň arasynda dostlukly gatnaşyklar bolup bilýärmi? Aslynda bu soragda bir problema ýa-da bir mesele bolmaýan ýaly bolup görünse-de, emma gözlegleriň netijesi muny görkezmeýär. Ýagny bu barada, erkekler bilen aýallaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar barada birnäçe ýylyň dowamynda dünýäde birnäçe uniwersitetlerde, edaralarda, kärhanalarda gözlegler edilýär. Bu gözlegleriň netijesinde erkekler bilen aýallaryň dostlukly gatnaşyklarynyň dowamynda bir-birlerine garşy, ýagny iki jynsyň bir-birlerine garşy duýgularynyň oýanma pursatlarynyň kän bolýandygyny, mundan başga-da, iki jynsyň bir-birlerine garşy jynsy islegleriniň oýanma pursatlarynyň kän bolýandygyny ysbat etýärler. Netijede ylym adamlary erkekler bilen aýallaryň arasynda dostlukly gatnaşyklaryň o derejede-de gowy bolmaýandygyny belläp geçýärler, ýagny ýüze çykarýarlar. Indi bolsa hormatly adamlar, asyl maşgala gurmadan ozalky gatnaşyklarda, ýagny Erkekler bilen aýallaryň arasyndaky gatnaşyklarda esasy serediljek meseleler we kriteriýalar barada psihologlaryň berýän käbir maslahatlarynyň üstünde durup geçeliň. Hormatly adamlar, olaryň olaryň berýän maslahatlarynyň birinjisi, ýagny özüňi tanamak. Özüňi tanamak bolanda hormatly adamlar, özüň düşünjeleriň, duýgularyň, kemçilikleriň we artykmaçlyklaryň parhyna barmak diýmekdir. Eger biz bularyň parhyna barmadygymyz ýagdaýda gatnaşýan adamlarymyzyň-da harakterlerini, düşünjelerini, duýgularyny tanamagymyzda kynçylyk çekýändiris. Netijede gurjak bolýan maşgalaňyzda sazlaşykly, gowy we bagtly maşgala gurmagyňyzda düşük ähtimallyk berýändir. Onuň üçin-de özüňi tanamak iň uly kriteriýalaryň biri bolup durýandyr. Ikinjisi, meňzeşlik tarapyňyzyň bolmasy. Meňzeşlik tarapyňyzyň bolmasy bolanda, hormatly adamlar, düşünjeleriňiziň rezonans etmesi gerek bolýandyr. Munuň daşynda-da, käbir meňzeş taraplaryňyzyň bolmasy gerek bolýandyr. Mysal üçin, Medeniýetiňiziň, doglan ýeriňizde bolup bilýär, seretýän gymmatlyklaryňyzyň, umuman alanda, gürleşip biljek umumy bir temaňyzyň bolmasy gerek bolýandyr. Sebäbi, eger siz gürrüňdeşlik eden ýagdaýyňyzda, sazlaşykly gürrüňdeşlik amala aşyrmak üçin bu meňzeş taraplaryň bolmasy uly rol oýnaýandyr. Üçünjisi-de hormatly adamlar, üçünji kriteriýada birek-birege bolan ynamdyr. Birek-birege bolan ynam e, aslynda hormatly adamlar asyl üç topara bölünýändir. Olaryň birinjisi bedenlerine bolan ynam, ikinjisi akyllaryna bolan ynam, üçünjisi-de ruhlaryna bolan ynamdyr. Bedenlerine bolan ynamda eýýäm hormatly adamlar gat be ýagny maşgala gurmadan ozalky gatnaşyklarda gatnaşýan şahyslarda hem aýallarda hem erkeklerde bir birleriniň bedenlerine ynanyp bilmeleri möhüm meseleleriň biri bolup durýandyr. Ýagny bu nähili bolýar? Bu e, olar gatnaşmadan ozal o şahslaryň bedeni başga bir gatnaşykda başga bir kişiler bilen ýagny başga bir şahs Gyzlar bilen bedeni gatnaşykda boldumy, ýagny jinsy gatnaşykda boldumy? Bu aslynda hormatly adamlar türkmen medeniýetindäki erkekler üçin mega kriteriýalaryň biri diýip bileris. Ikinjisi bolsa hormatly adamlar akyllaryna bolan ynam diýdik. Akyllaryna bolan ynam diýýän hormatly adamlar birek biregiň aňyna, düşünjesine, meselelerini çözüp bilmelerine, çözüp bilmelerinde ynamlarynyň bolmasydyr. Üçünjisi-de ruhlaryna bolan ynam. Ruhlaryna bolan ynamda eýýäm, hormatly adamlar, bir-birleriniň harakterlerine, häsiýetlerine ynanyp, gatnaşyklaryny dowam edip bilmeleridir. Hormatly adamlar, e, dördünji kriteriýalaryň biri-de, dördünji meseleleriň biri-de, e, gatna maşgala gurmadan ozal gatnaşan kişileriň bir-birleriniň islegleriniň arasynda deňagramlyklaryň bolmasydyr. Hem erkekler üçin, hem aýallar üçin. Ýagny, isleýän zatlarynyň arasynda deňagramlyklaryň bolmagy möhüm meseleleriň biri bolup durýandyr. Bäşinji-de, hormatly adamlar, bäşinji kriteriýa-da, bu-da iň esasy kriteriýalaryň biri diýip bileris, bu-da birek-birege dogryny gürlemek, dogryny aýtmak. Aslynda hormatly adamlar ilki bilen özüňi dogryna gürlemek, özüňe dogry bolmak, ondan soňra da gatnaşýan adamlaryňa dogry bolmak esasy kriteriýalaryň biri bolup durýandyr. Hormatly adamlar, bu günki temamyz bilen baglanyşykly size berjek maglumatlarymyz şulardan ybarat. Size az-da bolsa peýdaly bolar diýip umyt edýän we häzirlikçe siziň bilen hoşlaşýan. Ýene-de görüşýänçäk, hoş sag boluň!